Hello, hi. Uh, hawidawt u le nau hna, tutan zong kan rak lang ṭhan. Ia tutan cu zei kong dah kan i fawm hna lai, kan i ruah hna lai ti si ahcun Zeitindah Hakha kan rak phanh ning a si timi Hakha miphun hi zeitindah Hakha kan rak phanh ning a si ti. Cun Hakha kan phanh hlan ah zeiruang ah dah Thantlang he kan i ṭhen ti bantuk te hna pawl kha zeitindah Hakha le Thantlang i ṭhen ning a si. Cun Hakha miphun hi zeitindah Hakha an rak phanh ning a si i Hakha an phanh hlan ah zeibantuk thil pawl dah an ton timi pawl kha tutan ah hin vun i share ding ah khan ka duhmi a si. i atutan ah hmunkhat te ah i ruah ṭi hna usih ti a hleng ka duhmi cu Hakha le Thantlang kan i ṭhennak cun Hakha kan phenhnak zeiruang dah Hakha hi Hakha miphun nih Hakha an rak phanh ding a si, Hakha an phanh hlan ah bantuk thil pawl dah an rak ton timi pawl kha atutan ah hin sharing i tuah ding ah khan ka vun duhmi si a ka vun i thimmi a si. Nilan kan thawhkehnak a hlei in Hakha Thantlang ti bantuk kan thawhkehnak pawl cu mi tampi nih upa deuh ca a rel deuh nih cun ca a cawng deuhmi, ca rel kho deuhmi hoi ti ko usulaw fawinak in mah nih cun kan theih dih lai nain a thei lo tampi an um ve caah hika zawn hin sharing kan i tuah ngaknak a si tiah zong kha hmaisa vun langhter ka duh. Hi a ruang cu hi kan miphun uh, kan thawhtlak le kan tuanbia pawl he ca a cawng lomi zong, ca a rel kho lomi zong nih mi sawsawh zong kan sining, kan nunphung le kan tuanbia, kan holh le kan ca kong he uh, ṭha tein kan theih khawhnak hnga ding ca tiin hika zawn hi ka rak tuah lengmangnak kha a si. I mah kha vun service law a hnu zong ah uh, kan vun chim ṭhan te lai. hi kan chim duhmi kan kan focus duhmi tu kha kan vun chim hna lai i i Hakha Thantlang kan tuanbia zoh tikah hin a fawinak in kan Kawlram in kan rak kai Lailun kan phanhnak tiang kha cu ṭha tein kan theih ciami chim ciami zong kha kan chim ti lai lo i hi a fawinak in Zotlang i phanh hnu in kan tuanbia ka vun thawk lai i Zotlang in khoika dah an rak rat ti si ahcun Thlanrawn khua hmun ti kha a si i Thlanrawn khua hmun kan phanh hnu in khoika dah kan kal ṭhan ti si ahcun Chuncung Cerhceu timi ah kan rak phan. Hi Chuncung Cerhceu kan phanh hnu ahhin khoika dah kan rak phan rih ti si ahcun Phailen Zawl timi kan rak phan ṭhan. Hi cu chung vialte ah Dotkhat hnu dotkhat kan ratnak ahhin khika zawn kan phanhnak kip ahhin cuzah kan um cuzah kan um timi pawl kha tampi a um nain a rauh lai caah khan ka vun chim lai lo i a tawinak kan chim cun phailen zawl kan phanh hnu hin kum saupi kan um. Fawinak kan chim siahcun phailen zawl hin chan saupi mi hi Ai lenzual kan um hrawnghrang ahhin Hakha Thantlang minung hi inn sawmhum hrawnghrang lawng an rak si rih ti si. Hi a fawinak cu mi tlawmte lawng kha rak si rih kha a si. Hi phai lenzual hnu hin zeithil dah kan ton ti kan zoh a si cun phai lenzual ahhin sau khua hun sak a si. Hun um hnu ah hin hi khenghlawt le cun thlawnching le cun cinzah phun pawl hi miṭhawng mingei an si si tuan dah zoh tikah hin. I asinain uktu ṭha ngaingai kha an rak ngeih lo caah hin uktu taktak miṭhawng mifim ti bantuk uktu ah an i sermi kha an rak ngeih lo caah hin Zeitin lai hlet tein hin khua an rak sa lo ti kha tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Hi saunawn khua an sak hnu ah hin ṭio hlei timi le a u hoi ti ko usih law ṭio hlei timi le a u ho da si ka si cun hluansang timi Hi unau hna hi miṭhawng mihlim khan an rak cang ti a si. Hi cu tikah Sara zong kha an runven an ven khawh hna. Salara zong kha hlanlio chan kan ti ahcun i chim le i thah i nawn khukhat le khukhat i doh tibantuk a tam tikah mah ṭio hlei timi le hluansang timi unau hna nih hin an rak ven khawh hna ti a si. I chim duhmi cu amah hi miṭhawng a si tikah muiphun ah bawi ah uktu ah an i serh hoi tik ko selaw tawinak kan chim si ahcun cucaah cun uh, vokeu arkeu te bantuk cun uh, lo a chuak i uh, ti le rawl hoi tik ko si foinak in mah hna pawl zong kha amah sinah hin chiah an pek ti si i uh, ṭio hlei nih hin uh, ṭio hlei nih cun nau a ngeihmi Kan chim cang bantuk hluansang a si i ṭio hlei nih cun a nau hluansang cu chiah na ka pek ve lai tiah a ti ti si. Yan unau cungah ti cun chiah ni pe cu tikah cun nikhat cu hluansang nih cun mah ti a u ṭio hlei i chiah a rak langmangmi kha a lung a fak ti si. Hi chiah kan timi cu tahchunhnak ah bawi uktu a si ko si. Cun tahchunhnak ah, an khuachung ah khan an uk hna man kha vok keo, ar keo te bantuk khan pek, mati lorol te bantuk te hna zong kha an pek mi hna kha a si. Hi kha bantuk pek u lilai a pek ve lengmang kha a thin a hung ti si. Hi cu tikah zeitindah khua a ruah ti ahcun nikhat cu ṭio hlei kha khuachia vok thah ding a si ahcun keimah nih a kan thah piak lai tiah a ti ti si. I a lung chungin a lung a fakmi a si tikah khat cu ṭio hlei cu chiah kha vok kha an pek taktak ti si cucu thah ding kha a si ti si. I hluansang nih cun Vok cu ka sawh le ka thah lai tiah a ti i aa nganhter i a u ṭio hlei tu cu a paw ah a rilchuak lakin a sawh i cuti cun aa a thah tiah a thi tiah a fawinak a chim cun a thah. Hi cu tikah cun ṭio hlei aa zaka cun ṭio hlei kusa hoi ti ko usulaw ṭio hlei Zaka ah cun Hluansang nih cun amah cu uktu a cang i cuticun khua cu a uk hna ti si. Hi cuticun khua an sa an sa i Hluansang cu U Ṭio hlei ai cun bawi ah a cang. A fawinak cun bawi ah a cang nain a uk a thahnak kong kha ruat i an ruah lengmang tikah an lung a ṭha lo ti si. Hi cuka hmun cu, cu bantuk i thah i nawnnak hmun a si tikah an duh lo i Cuka ah cun kingbawl pa, kingbawl phun an timi pa hi Hluansang nih cun aa sawm. Cun an zaam ti si, a fawinak cun an kal ti si. I inncar lo timi hmun cu tawinak in cun an va hal i cu i an kal hnu ahcun amah kingbawl phun zong nih khan tlawmpal kha an zul hna. Midang zong nih cun duhsah duhsah tein an zulh lengmang hna i cu ahcun An bawi le hluarsang le kingbawl, a hawipa kingbawl phun kha an um ti lo caah cuti ngaingai bawi lo le uktu lo, ṭhihruaitu lo um kha an siarem lo caah cuticun an i ṭhial dih ti a si. Hi cucu an i ṭhialnak hmun cu an khuatlakmi cu Mualzung khua ti a si i, hi Phailen zawl cu an chuahtak laimi cuticun Cuka hmun i mual zung ah cun an va um ti si. Hi mual zung i an um hrawnghrang ah hin inn zeizah hrawnghrang dah an phanh cang ti si ahcun inn sawm sarih hrawnghrang khi an phan ti si. Hi asinain hi lio ah hin micheu cu phai len zaw le an bawipa lai a nawnnak fawinak kan chin cun hlawn sang lai a nawnnak hmun i um zong ah a duh lo micheu cu cuka zawn mualzung khua amah lainawng tu pa i hlawn sang sin i va kal zong kha an duh lo ti si cu tikah umnak kha an i laklawh zeitindah a si hnga tiah khua an wat lang Hi kan olh rih siah cun Lai i nawnnak hmunkhua i khuasak zong kha an duh lo. Cun uh, Lai a nawngtu pa sin i khua va tlak i va i ṭhial zong kha an duh lo tikah zeitindah khua an khan ti siah cun cucu a duh lomi pawl uh, lainawn sin um zong a duh lo lainawnnak hmunhma um zong kha a duh lomi pawl nih cun uh, khua an va tlak i cucu khua cu khuakat a si ti siah cun Hlawngzang timi khua kha an va tlak a si. Hi Hlawngzang khua timi cu atu i Thantlang khua in Hmawrtlang le kalnak lam ah khin a si ti kha a si i phundang kan chim a si ahcun atu Thantlang khua a va tlaktu hna khi an si. Hi an hnu ahcun Hlawngzang a timi an um i Hlanzang, Hlangzang timi zong an um i hika zawn hin ṭil dak ai luh lo caah Hlawngzang hoiti ko silaw Hlawngzang cun Thantlang khua khi a tawinak an chim sihcun an va tlaknak a si ti kha tuanbia kan rel tikah khin kan hmuh khawhmi a si. Hi chim duhmi cu Hika hin kan puai uh, kan langhter duh bikmi cu Hakha le Thantlang kan i ṭhennak hi zeitindah a si, a zeitindah a chuah kan ti si ahcun khat le khat i rem lonak le i entainak le uh, i sik i velhnak ruangah si loin uh, Hluan Sang nih a u Ṭio hlei a thah Mi a thattu Hluansang sin i khua va tlak zong kha an duh lo tikah cuka zawn ahcun anmah dang an kal an chuak i Hlawngzaang timi a cheu nih Hlangzaang timi an um i zu hawi dah hmaan deuh ti kha ka vun thei kho ve lo i hi cuka zawn cu an va kal i a tawinak in chim si ahcun Thantlang an va tlak nak an va phanh a si khi Pu Chawn Kio na ṭialmi cauk chung ahcun kan hmuhmi kha si. Hi khatlei in Thantlang i an tlaknak kong kha phundang ah an ṭialmi a um ve. Asinain hi Pu Chawn Kio nih a ṭialmi cauk chung hi kei cu zumh awk tlak ngaingai, rinhchanh awk tlak ngaingai a si rua ti khin ka ruahmi a si i hika zawn ah hin A hau ṭialmi dah, a hmaan deuh, a hau ṭialmi dah, a hmaan deuh ti kha ka chim duhmi si lem lo in a kha le Thantlang kan i ṭhennak kong ah kan tuanbia ka ti khan a si ti khi langhter ka duhmi si cun Hakha kan phat hlan ah atu Mual zung in hoi ti ko usihlaw Mual zung in khoika dah kan phanh ṭhan timi zong kha a hnu video zong khan kan vun chim ṭhan te lai i hlan ahcun Laimi cu khuakhat le khuakhat an rak i thatnawk an rak i doh hi tiah an rak i chim zeiruang kan ti a si ahcun i chim kan timi cu khuakhat ne khan khuakhat kha an va doh hna i an minung kha a ṭhawng deuhmi paoh zong kha an va thah hna. An thah lomi hna kha sal ah an tlaih hna. An ngaihciami thilri, suingun chawva vialte kha an lakpiak dih hna. Khakha i chim an timi kha a si i cu bantuk cun a rak i chim lengmangmi miphun an si. Cu bantuk an rak i chim lengmangnak a ruang cu hlanlio cu eidin ti le rawl a rak har tuk caah mi ngaihciami kha ti khan an va i chimpiak, an va i lakpiaknak kha a si. Hi mitha hi ṭhawn bik ah an rak ruah. Cucaah cun a thli zong a thli te zong in hin pakhat le pakhat an rak i that, an rak i that, an rak i nawng i i AD thong khat le zaruk hrawng hrang ah hin mangkeng nih hin Mualzung khua Hakha fawinak cun Hakha mi an rak pemnak Mualzung khua cu an rak chim ve hna ti si. I zeitindah an chim hna ti si ahcun Khuataw lei in an hun nam hna i khuami vialte cu khualu lei ah an zaam dih ti si. I khualu lei an hun zaam i khualu lei an hun i cuh i cu ahcun kim timi a um i cucu ral an rat tikah luhnak hoi ti ko si law cuka cuka zawn kiam chung ahcun an i nam dih, an i lut, an lut dih ti si. Hi cu lio ahhin Mah lio caan ahcun cu bantuk hi uh, mangkheng pa uh, mangkheng nih mualzung an chim lio hna ahcun khenglut phun uh, khenglut phun hi miṭhawng an rak si ti si mah lio caan ah hin i nawl ngaitu bik ah an rak cang i cu lio ahcun uh, nawl a ngeimi an si caah khenglut pa nih cun kiam cu uh, cucu kulhnak hau ral hau cu a uk dih i kiam ahcun khuami vialte uh, an i tlum dih fawn lo caah khan cuticun okay tiah amah nih khan a rak sersiam hna ti si. Hi cuti cun kiam kutka in a ṭhu i amah chung deuh a si lomi paoh kha a chuah hna ti si. Ral nih rak that hna seh tiah. Cun amah chung deuh a simi paoh kha khati khan ralhau chungah cun a luhter hna ti si. Hi cu lio ahcun mangkheng pa nih cun a hun nam i khuami tampi kha mangkheng nih cun an rak thah hna i hi fapawi nu te lawng kha uh, fapawi a simi uh, zei kan ti lai an thahmat lomi minung pakua lawng kha zeiti lai an rak tanh hna ti si. Fa a pawimi kha taktak thah kha cu an rak i thlichiat caah khan. I Hakha upa nih hin Hakha upa nih hin nihin ni tiang ah pawpi phor hmanh pakua tiah Pupi phor hmanh pakua an rak thah hna tiah an rak ti an rak i fahsak tuknak tuanbia hika ah hin an rak ngeihmi a si. Hi chim duhmi cu mah lio caan ah khan mi tam tuk an rak thah hna mangkheng he an rak nawn hna tikah hin Hakha pupa hna nih an lung rak fak tuk i Hi a hal mizei mizei ti loin ngakchia upa thlulo nu thlulo in an rak thah hna i hi an rak nganhmi hna minung pakua ti lawng zei kan ti lai. Cu bantuk cun tuahumnak kha a si i tuanbia ka phunphun in ka han tlai o hakah mithanhnak tuanbia kha tampi a um. Hi harnak an rak tonnak kha tampi um. Vialte hna zong hin chan mino hna nih hin thei ve hna seh, hngal ve hna seh tiah ka zun hin ca kan relmi chungin hin a kan vun i share khawhmi kha siseh law a hnu zongah mual zongin zeitindah Hakha an rak phanhnak si ti bantuk te hna pawl zong kha kan vun zohṭi ṭhan te hna lai i hnu video zongah na rak tlolh ve nakhnga lo hi Laimi Chinmi kan tuanbia kan vun phung pawl kan i thukholhtu pawl kong hika zawn hin hmunkhat te kan i share lengmangnak a si. Uh, uar phun na si ahcun kan YouTube kha subscribe rak tuah ve law video zong kha rak kan leng lengmang ve. Mah kan i bantuk knowledge pawl fimthiamnak pawl kha tampi nai chap ve lai ti zong kha a donghnak bik ah kan i cah chap kan duhmi si. Mah vialte suri sehlaw a hnu video tu ah khan kan i tong ṭhan te hna lai. Chun ṭha muk ṭha dih, bye-bye.